Mir si jo scho sou gutt wéi niewendrun am Prinzip. Oh, mee hei kommen ech guer net laanscht, oh Mann. Ech kéint déi Fabrik do anhuelen. Ech kéint dat man. Hm. Firwat sollt ech meng Begleiter entlassen? Wats dat fir Blödsinn. So wat man do hannen? Hm. Ass du den Agang? De Fall de war definitiv do hinnner.

Kucken wir uns hei mol em, wat hei alles esou lass ass. Wat macht dir Kanner dann do?
Hände hoch, Mister!
Ah, verschidden Leit vielleicht wëssen, wat deen do an der Hand huet. Ech weess op jidde Falls. Kann ech dir déi Pistol abkaufen?

Ich gehe ungern ins Bett, wenn es draußen noch hell ist.
Jo, Bis dann. Ah, Dir gleeft net, wat ech elo Schéines hei ergattert hunn. Dat ass wierklech déi éischt Kéier, wou ech mol dozou komm sinn, fir mat ze huelen, well ech soss iergendwéi et net méi erëmfonnt hunn. Mee wou ass et da elo? Do! Haha, wësst Der, wat dat ass? Dir gesitt et grouss ran dropstoe, Poseidon Energy. Dat heiten ass. Den Ausléiser fir eng, wann ech et richteg verstanen hunn, eng orbital Kanoun. Dat heescht, Dir kënnt Iech sécher nach erënneren, deen Dag, wou mer, wou mer an der Helios One waren, mat Archimedes et cetera. Wann een Archimedes aktivéiert, ginn alleguer d'Zaldoten an der Géigend vun Helios One ëmbruecht. An en Dingens aktivéiert. An da kann een heimatter, ech probéieren, hä, what, what, what, what, wat ass lo hei lass? Hallo, hallo? Pass du op hien. Pass du op hien, Topert. Freeside-Schläger, bleiwen bei him leien. Sou, ech wëll dat awer lo gär probéieren, hu, ganz éierlech, et deet mer leed, mir si jo scho sou gutt wéi dobäi. Mir ginn dat lo Probéieren. Helios One, jo. Also dofir muss mer awer elo erëm ganz erop op den Tuerm goen, wahrscheinlech. Ech weess awer net, ob et elo nach geet, nodeems mer de Stroum schonn un d'Wasteland weidergeleet hunn. Ech hoffen op jidde Fall, dass et nach geet. Dowéinst setze mer hei elo mol e Späicherstand. Späicher, neier Späicherstand. Sou, klappe mer deen dohinner. An da zie mer dat mol duerch. Dir Moied, et muss wierklech sinn. Kléngt lo blöd, ass awer esou. Well wann et geet, dann lount et sech richteg gutt herno. Poseidon Energy, déi besten Hits aller Zäiten. Mojave Radio. Oh ech weess och net wat haut mat mer lass ass gell. Iergendwéi sinn ech gutt gelaunt. Sief et dorunner dass et läit dass ech vläicht Feierowend hunn oder och anerwäerts, ech weess et net. Op jidde Fall lafe mer mat onsem coole Laser Space Kanoun nach an der Dusch a soen mer hei Pitessen, déi sech nach net erausgehäit hu gell. Ja, an du... Womit kann ich Ihnen helfen?
Wäerts herno...
Du wäerts herno ellen enttäuscht si vu mer, mee ech weess jo nach guer net, ob ech duerch si. Mä wann dat meng, wann dat meng Ding ass, esou krass schwächt, meng, wéi nennen ech dat, meng Bezéiungen zu all den Leit ronderëm, da loossen ech et awer léiwer si, well dann ass et mir awer net derwäert. Ech muss do. Ah, komm, nee. Ah, do hänken ech scho rëm. Komm, lafen einfach uewen erlaanscht, dann spueren mer ons. Ënnen dat ophalten do weess een ech duerch dee kleng, ah dat ass e Lift wou ropfir do ewéi, ah et wäert sécher e Lift sinn, mee wou do uewen esou vill Plaz no dra sinn an dem Tunnel kann ech mer zwar och eent fir virstellen. Ja ja mir verpleppere mer emmer eis Zäit hei, ech kéint jo am Fong schneiden hei mee ech hunn iech jo gesot ech schneiden meng Folgen net. Einfach nëmmen aus deem Grond, wat ech et erliewen. Dat, wat ech erliewen, erlieft Dir och. Fäerdeg. Dat ass esou. Dat wëll ech och ev. Dat wëll ech och gäre esou weiderbehalen, well et esou fir mech méi einfach ass. An am Grousse a Ganzen ass et méi flott, ne? Och wann et heiansdo e bësse schlauchend ass, gehéiert et awer nach zum Spill dobäi. Jo mee Thomas, nee nee hei roof sprangen hei roof hei. Jo an esou stierft een dann erfollegreich duerch eng gehirlos Blödsinnegkeet. Wollt ech wollt et nëmmen demonstréieren eng Kéier fir dass der och mol gesitt wéi dat ass wann een. sech einfach an Doud stierzt ne, dat war ganz professionell gemengt, ech wollt Äech dees net esou direkt verroden, well et wär awer schon e bësse kack riwwer komm ne, Tom Hellingmëll, jo mei ech soen Äech ze lued, nei komm schon, komm schon, komm schon, ech mengen d'Spill hänkt. Ech mengen d'Spill hänkt wierklech. Dat ass jo erëm mega, ne? Jo, ech weess net, ob ech et kéint elo nei starten. Ob et dann géing weider ophëllen do uewen. Falls dat net geet, da wäert hei de Schnatt ufänken. Ech hoffen, datt ech dat am Schnéi hinne kréien. Mir probéieren dat elo emol. Dann bis geschwënn. Sou, dann kuck mal wéi dat hei geet. Nee, et hängt wierklech alles anscheinend. Ech kommen och net eraus hei. A wann ech lo do hinner ginn, sou. Taskmanager starten. Ok, interesséiert mech net. Ok, Browser neu starten, interesséiert mech och net. Firwat ass mäin Fallout lo scho erëm ofgekackt, gell? Mann, Misär. Misär, Misär, Misär. Net alles nur, weil ich mich um stirb, weil ich mich um aufgehört hun irgendwo, gell. Ist denn dach, ist da wirklich en, en Depp, gell. Fallout New Vegas Ex, Prozess beenden. Zack. Mais putain, ich wëll keng, oh, mais nerv mech dach net. Sou dat lo mega béis wäert wier wann d'Loweng géing wierklech weider goen uewen. Ah et geet wierklech weider, ok gutt esou. Lo weess ech awer nawell net ob ech lo soll schneiden oder net gell. Ass awer schon witzeg wann der mech sou opreege gesitt. Well der vun den original ass biatch.

Net schneit gell esou mir sinn nach ëmmer an der Poseidon Energy hei an da kuck mer eis wat well ech muss mol kucken wou eise leschte Späicherstand awer war dat wéilt ech awer gäre wëssen laden dee leschten automategen. Ma wat dann man mer hei direkt nach een man hei direkt nach e Späicherstand immer zwee Stéck sou sou an dat op aner Trape sprangen. Dat huet hierëm gutt geklappt. Hei ass et gaangen op der anerer Säit natierlech leider net. Ech probéieren elo séier wéi méiglech dat hannert eis ze bréngen an ech hoffen, ech hoffen et klappt nach an ech hoffen mir verléieren net ze vill, dass mir dat dann och erëm kënne gutt maachen. Mir kënnen och net mat all, mir kënnen och net mat all Gru, Gruppéierung gutt befrënnt sinn, dat, dat geet och net. Et kann een net iwwerall nëmme Kolleegen hunn. Zum Beispill de Caesars Legion ass eise Feind. Ech wëll och net, dass déi aner elo hei eis Feinde ginn, mee musse gëtt, ah hei geet erof, musse net grad direkt an de Keller rëtschen a mat allem. Oh mee wéi grouss ass dee Schäiss dann hei? Do geet net hin, hei geet et hin an dann elo hu mer et gepackt. Helios One, oh ech hoffen et geet. Oh hien dohannen ass sou grad rem zesummegefall. Sou da sinn ech mol gespaant.

Ui ok gemischt dat kann man nach opbauen dat kann man nach opbauen dat ass gut dat dat kann man nach dat dat kre man nach hin dat kre man nach hin hoffen ech mo wann net dann kommmer de spill schon drin mal nee idiot ich hab mich kete nach spielen Mee den Typeche vun der Apokalypse do, dee wäert net fein mat mer sinn. Dee leeft dach nach alleguer. Hallo? Kein Zutritt für Zivilisten. Wenn Ihnen das nicht passt, sprechen Sie mit Lieutenant Haggerty. Ech mengen, dat brauch e bësse fir ze lueden. Mir kucke mol, waarde mol een Dag an da kucke mer mol, ob dat sech verännert huet. Ech verplemperen erëm hei meng Zäit mat anere Saachen, gell? Dat ass net ze gleewen, gell? Putain, ech hunn heiansdo dat Gefill, dass meng Hänn auseneeë falen. An nee, ech hu keen LSD oder Crack oder soss eppes geholl, mee ech schiele mech einfach u mengen Hänn an allem, well ech sou vill schaffen, gell? Versteet Der? Well ech sou en haart aarbechtenden Aarbechter sinn. Dass ech si hir draussen treffe. Hues du dat elo?

Souweit ech dat verstan hun huet sech dat iwwert Deeg op. Ech sin mer net secher gell vielleicht wësst dir et och. Wanns du et wees da kanns du mer jo mol soen wéi dat leeft. Ech hat lo geduet dat géing sech all 24 Stonnen em ee Schoss oplueden. Sin mer awer lo éierlech gesot net méi sou secher. Dat gesi mer jo elo mol, wann ech elo mol dat do enke gemaach hunn. Dat do war jo zimmlech hefteg awer, dee Stral, wou do vum. Majo, wat ech och vergiessen ze soen, déi Waff do, déi Archimedes, ass anscheinend esou eppes wéi eng Satellitten-, wéi eng Orbitalwaffe. Dat heescht, e Satellit, dee wou ronderëm d'Äerd kreest an op Plazen do esou rise Laserdinger ofschéisst, ne. Verstitt Der, wat ech meenen, ne? Dat ass zimlech fett, dat wosst ech virdrun och net. De Problem war ech hat ni déi Waff do fonnt. Ech hu schonn Archimedes aktivéiert gehat. Ok déi Leit si schonn gekillt gi mee déi dee komeschen, wéi heescht dat Déngen do? Gegenstände? Euclid's C-Detektor, deen hunn ech virdrun nach ni gesi gell. Äh äh äh. Ok ech verzéie mech mol. Ech muss mol kucken am Internet wéi dat Dénge sech luet. Sou mir huelen awer mol eng Manéier ech mache mol de Grapp. Déi do kënne mer matenee verdéngensen. Springfield M14. Dann äh, flick mer dee mat deenen. Springfield M14. Ah, da ass déi do, okay. Zack. Ech meng jo och. Ah, nee, dat. Ah, nee, dat ass mat der, mat der krasser Textur do. Mat der krasser Textur. Nee? Ass et net dëll? Oh dach, och Gott am Himmel. Egal, se esou gesäit se awer déck fett aus, gell? Sou, wat leeft do? Ass d'Haus en Armutsviertel oder wat? Äh, äh. Natierlech! Sinn mer beim Fleischer oder wéi? Jo, hm, wat fir en Haus, Monsieur Metzler? Hm, hei, e Klompe Gedäerms. Lei nach e bësse Réck gemuecht. Ooh, hei hätt mer dann, ech, ech weess net wat, eng, eng Hand? Nee, ech schiessen mol, wou de Kapp läit. Ah, hei, jo, jo, nach e gudde Kapp hei, no, an nach goud. Ödlandarts Arbeitsanzug, okay. Dude, hei schéngt awer zimmlech geféierlech ze si fir en ziviliséiert Duerf, gell? Leck mech fett.

Augmented reality, realty, realty, sou mir kucken nach of eisen Feilchen eis hiféiert. Hei war ech näischt anescht op deen zou. Dat wier nämlech guer net sou schlecht. Ech hoffen net dass ech als RL Kaatzer dodd verkleet sinn Huet mol o keng Nodeeler hei. Do ass eng Mole Rat, déi freckt mol. Putain. So, oh, hei hu en Karton. Sinn si iergendwéi wahnsinneg oder so? Firwat?
Well ech en Déier am Brëtt hunn? Komm, huel der z'iessen. Oh mäi Gott, okay. Iess et, bäisst einfach direkt dran. Huel op de Spiiss am beschten.

Oh wëlls du mech verarschen? Du bleifs da scho rëmhänke gell? Dat ka jo net sinn. Ma ech gi mol sou soen, dann setze mer hei mol rëm eng Kéier d'Enn vun dëser Folg an dann gesi mer an der nächster Folg wat eis hannert de Mauere vu Freeside erwaart. Ech muss et nokucken och wann. Zwischendurch e puer Komplikatiounen kommen sin, mee dowéinst och mol e fett Feierwierk gesin an e bëssen nach vu Freeside. Haut mat dem Ding Ding Ding Ding. Ehm ech sin lech merci är Gedold. Ech wënschen lech nach e schéine Samsden. Genéisst de Weekend nach sou lang wéi en do ass, well de Méinden ass méi séier do wéi der mengt. Ciao, schéinen Dag an bis déi nächst Kéier.